Tella yiwet tetteddu akka i teɛreq-as taddart-is. Tagi d taqsiḍt teḍra-d zik-nni. Tleḥḥu tedderbez ɣer taddart nniḍen. Taddart-agi qqaren-as taddart n wid yesgiddiben. S kra n wayen d-temlal dinna, ad tesseqsi ɣef ubrid. i yettawin ɣer taddart-agi-ines, ad d-taf iman-is tennuɣni, xaṭer imdanen-nni i testeqsay yal yiwen amek, yiwen ad d-ičennef fell-as, yiwen ad d-iskiddeb fell-as, yiwen ur s-d-ittarra ara, yal yiwen amek. Tikkelt-nni temlal-d yiwen ilemẓi, testeqsa-t, tenna-as, A winnat ma ulac uɣilif ad k-steqsiɣ. Mi d-testeqsa akkenni, yenna-yas, Abrid ɣer taddart-inem yewɛer mliḥ mliḥ. Yenna-yas, Yezmer ad truḥeḍ, umahenna ur kem-ḍmineɣ ara ad tawḍeḍ. Yezmer ad kem-nɣen, yezmer ad d-tafeḍ ayagi, yezmer akka. Yebɛed, yessexleɛ-itt-id rrbu-nni. Yuɣal yenna-yas, Sɛiɣ yiwen n ttawil. Ma tebɣiḍ neɣ ma tqebleḍ ad t-nexdem. Inni-as ccetwa d ccetwa, lḥal iruḥ, qqim dagini, ad kem-jemɛeɣ, ad kem-aɣeɣ, ad teqqimeḍ di taddart-agi, ad teččeḍ lqut-im, ad tesɛuḍ axxam anda ara tenseḍ, ur sḥal lehna. Yuɣal tinna teḥṣel, amek ara texdem? Ad truḥ ɣer taddart-is yebɛed, ad teqqim dinna ad tt-yaɣ winna. Yuɣal textar yuɣ-itt winna. Lḥu i azman aziɣemmani s faqq belli winna yeskaddeb fell-as belli d tameṭṭut tis snat i tt-yerna. Amek ara texdem? Ad teǧǧ ah? Ad teqqim ah? Yuɣal textar ad teqqim, maɛlic tɛemmed tkemmel tudert-is akkenni. Almi d yiwwas, tameṭṭut-nni-ines tamezwarut tfaq-as i urgaz-is, Belli iɛawed zzweǧ fell-as. Yuɣal tenna-yas, Teẓriḍ d acu akka i nniɣ a winnat neɣ ala? A nekk, a tihin, ḍebber aqerru-k. Ma teṭṭfeḍ-t i nekk aql-i ruḥeɣ. Yuɣal winna iḥṣel, amek ad s-yebru diɣen i tinna tamezwarut n yesɛa dderya yid-s. Yufa-d kan belli ilaq ad d-yaf tassebba i wakken ad s-yebru i tis snat-nni. Yuɣal yerra-d fell-as belli yella d acu s tuker. Aɛdaɣ-nni meqqer wawal, awal-nni yewweḍ ar uqerru n taddart, yessemlal-iten-id. Aqerru-nni n taddart yesteqsa tameṭṭut-nni, yenna-yas, Ma tessneḍ wagi? Tenna-yas, Ssneɣ-t. D acu-yam-t? Yuɣal tenna-yas, D argaz-iw. Ma yella d acu s-tukreḍ? D asu-s ukiḍ xala. La tmeṭṭut yettagren argaz-is, yuɣal yesla-yas i winna. Inna-yas, ma tessneḍ tagi. Inna-yas-d win ur laɛmer i tt-wala, ur tt-ssineɣ ara. Yuɣal inna-yas, tessineḍ ara? Inna-yas, ur tt-ssineɣ ara. D acu k-tuker? Tuker-iyi ayagi, tuker-iyi ayagi, tuker-iyi. Yuɣal-as-d iḥett, yuɣal tili tewhem kan, nettat ad tettru yerra-d fell-as lbaṭel. Amek ara texdem? Ulac win ara tt-yamnen. Taṭṭar-nni d tajdiṭ ar taddart-nni. Yuɣal yenṭeq-d ɣur-s uqerru-nni n taddart. Nesma ṣṣeḥ-agi d-iqqar, yuɣal tenna-yas nekkini ur ukireɣ ara, ẓriɣ tugim i yi-tamnem, umeɛna gar-iyi d Rebbi nekk ẓriɣ d acu xedmeɣ, d ayagi kan. Yuɣal yenna-yas-d uqerrun-i d taddart ma yesɛa iqjan n urgaz-im, tenna-yas-d yesɛa sin, yuɣal isawel-asen i sin yergazen dinna, yenna-yasen ṛuḥ ddu-t akk d tmeṭṭut-agi s axxam n urgaz-agi. ddan ruḥen mi tqeḍ tmeṭṭut-nni uzzlen-d ɣur-s yuqjan-nni ferḥen am akken d ṣṣeḥ d nettat i sen-ittaken lqut ttullḥal d ṣṣeḥ am akken ines yuɣal irgazen-nni wehmen yuɣal uɣalen-d yid-s ar uqerru-nni n taddart yenna-yasen d amek yuɣal nnan-as iqjan-iw i d-walan tameṭṭut-agi uzzlen-d ɣur-s Uzzlen-d ferḥen am akken ad sen-tefk lqut. Din i yeɛqel uqerru n Itadda belli tameṭṭut-nni ur teskaddeb ara. Yuɣal tenna-yas, A yelli, kemmini, ur d-teskaddebeḍ ara, tenniḍ-d ayen yellan. Umeɛna wagi, ur ttettu ara belli. n taddart n wid yesgiddiben yeskaddeb fell-am yeskaddeb fell-i d netta a yelli ruḥ ad truḥeḍ ɣer tageswaḥt meskit tkemmel abrid-is la tettqellib anda tella taddart-is akka tura tudrin-nneɣ akk Uɣalent ččurent d wid yeskiddiben, wid iheddṛen, wid isseqdacen tidet, qlilit wid i ten-yettamnen. Ass-agi, akka i uɣalent tudrin-nneɣ.